आइए उछल पर वाली दीदी अहाँ के तो देखत रहे छी खनो हमरा अंगना खनो वो अंगना खनो वो अंगना घूमते रहे छी घर में अहाँ के काम धंधा नहीं रहे या देख कनिया हम ई मौगी मेहर भऽ कऽ कते काम काज करू आ घर में मर्दाबा है न हाँ। सब काम उहे कऽ दैया हमरा कहै अहाँ पातर छी तर छी अहाँ जे काम करबै आब कुछो भऽ जे जतै तऽ हम विधवा भऽ जायब तऽ ओहि दुआरे हमहूँ नहि करै छियै

एगो बात कहू तो हमरा बूढ़ ससुर हवा घर वाला हवा आ दुनू के जे कान में रही पेड़ ले ते एको रहती मार डालने लगे आके ससुर आ घर वाला पर कैला माया दया रहती है आ वो ना बुझाए जे हाँ घरे आके बैठी छी तो हमरा कह दो मुखल कर जो छनरपुर वाली हाँ नहीं है हमरा घर अंगना में

सर बाप बेटा के पेड़ देने है ई मौगी सर की की सपना देखने रही बेटा के बियाह करब तो सुख मिलल सुख मिलल मिलल सुख हमरा ई है ले गेदैया चुलियो नहीं फुकाइल है बुढ़वा भरा बर्तन मैजते है कहीं कहे काम नहीं कर लागे नखरा काटा पड़ते है फेरो

अरे का- सुनू ना अरे सुनू ना अहाँ घर में जाओ आ पलंगड़ी पर सुत के आ टीवी चला के देखब आराम करब जाओ ता ये फल फूले नहीं आइयो हाँ, जाओ तो जाओ ना आ, पंखा खोल लिहा पंखा बाबू एगो काम करा ओकरा फेनो माथा दुखाए लगले उ कतऽ से न कतऽ से अलै है तऽ बड़ बढ़िया घर में अबिते माथा में थू माथा दुखाए लगले एना करा उ आराम करे गेली ह तू चौक पर जा आ बड़का बड़का अंगूर ला लियो ह और ये अंगूर वाला के कहियो कि अंगूर छिल छिल के जोकते छिल छिल के अंगूर छिल छिल के खाती तब लोग ओकरा माथा ठीक होते अ, ठीक है तू जा हम खाना बना दे। का- का- कहली अ, करिकवा अंगूर ला लेबे कि उ- उ- आ, जा ना याद आ याद आ दुनू ला लियो ह दुनू हाँ दुनू ला लियो अच्छा, ठीक है तू जो तू जो देखी हाँ, हम जाई छी। देखी गा तब ते गाँव में भैंसियो के नहीं देने की पोरा तोरा सब अब भैंसी एते बड़ी छले मतलब भरखर बियायल है अभी भैंसी कनी कुट्टी सुट्टी काट के दे पड़ते फिर खेत ल जाए पड़ते जन जन तरह सब काटे पड़ते ये अमर छी हाँ कोना घीची छिए हाँ तो भैंसी हमर बियाइल हवे ओकरा नहीं खुआ पियाबे तो दूध केना देते तोय पर दूध खा खा के मोटाइल छिए ये सुन हाँ। नहीं हमर कते काम करे छिए केना भौजी अहूँ करे छी धकले छी आइए हाँ अहाँ कनिया के देख जे दिन रात चौड़िया चाचल में काम कर रहे आइए ओकरा सुख न देबी कहियो हमरा सबके जब घर वाला यहाँ रहती तो मर जीतिए घर वाला के त्याग देते एना नहीं करती ये ये ओन्ना केला बजी छी भौजी है मानि लू घरमे काम काज रहतै तऽ अपन काम कोइ भी करै छै ने तऽ हमर कन्या खेत नहि जतै दुआर नहि करतै एम्हर नहि करतै मन करतै कथी अहाँ हमरा झुटे करै छी हाँ, हाँ, गरीब दुखिया तऽ कामे करतै ने कोन सा महल वाला सब छै से ए एकटा बात कहू बड ऐठ ऐठ के जे अहाँ बजै छी से कोनो अहाँके हम चिन्है नहि छी से अहाँ केहन छी

तू कोन फेकै है हाँ हमरा दर्शन नहीं देबा हाँ थूक के बात करे छी भरि दिन तू काम करा करा के मार देले एक रति के से बचली तो सीधे रत फोपिया आइल अबे सांप गाँव मन सांप के तर कहले ओने फोपिया छी सांप जी का आ कति बेर आ कपड़ा पसार छी ना सुन कहै छियो हमर जो नयका शर्ट किनलियो हाँ से दुनू धो दिए बुझले आ ओकर बाद ओकर बात कर रहा हम कहू ने सुनी छी जे कहै छी से तऽ करबे करै छी जे न कहै छी से सब अपना मन से भरि दिन खटले के खटले भरि दिन हमरा नौकरनी बना के रख कथी भोन भरेला आ कथी के चुनो करनी तोर नौकरनी बना के थोड़े रखले छो जे तू हमर घर वाली छ तब ने तोरा से काम करवाबे छी हम हैं जे तो दोसर मौके के जब कहे हम आ सुन हम किन के आबे छी चौक पर से आ 10 मिनट के अंदर खाना बना के रेडी कर ले रहा कहू जे नहीं रहत बनल तब बुझिए अपना बारे में भर दिन तो फरमाइशी झारे पर ई कर ई कर ओना कर ओना कर तोरा में हमर फूट गेल रहे से एकरा जोरे बियाह करा के धऽ देलक एकदम बनटा या झारे तोरा तो बोल रे बेटा हाँ बाबू माय रहो तो कते सुख हो ना आ बुढ़िया के मरते कहलिए बेटा के बियाह कऽ दै छियै बेटा के बियाह कऽ देबै पुतोहु घरमे अतै काम धंधा करतै मुदा शौख नहि पूरा भेलौ बौआ आब हम की करियौ हे एना कर ने बौआ नहि होइ छौ तऽ हमरा कोनो कुट्टी उट्टी धऽ दे हम ओहिए रहब हो बाबू कैला एहन बात तू करै छा आय माइयो चलि गेलै तूहू कुट्टीमे चलि जेबा अकेले तऽ हम घरमे पेरा जायब जनबे करै छौ ओ केते है भगल वाली आ ओकरा से हम जीती छी देखी छो कला के जोर है एको गो बात तर पड़े दै छै नहि सुना बाबू हमरा विश्वास है कि एक न एक दिन ओ सुधरि जतै आ तोरा काम के बात रह गेलो बाबू तऽ जे सखिया से करिया जे नहि सखिया तऽ हम अपने करब भेलै ने हाँ हाँ हाँ चल आ भारी घर- भरकम काम तू करिहा हाँ। आब हला फला हम कह देबो हे चल आ घर। नहीं सकै छी बौआ देखै चल आ छहो? नेहा सोना के आराम डाँड़ करिया पीठी सब दुखाइत रहे बेरिया में आबि ना तऽ झखा उखा लगा देबै ई सीम तीम है ओहि महीना तरकारी के बड़ तकलीफ है। चल चल

अहाँ जे जेना जेना कहलिए ना हाँ। ओहने ओहने आब हम करबे ए आब देखो जो भूतवा के बन सके ओहने ओहने करो ना देखो ना घर वाला सब केहन सिटी लाइन पकड़े छ एक त भूतवा हवा चाल हमरा चलाबित रहले आब ने ओकरा निम्मन से फुटबॉल जका रैली काम करबा करबा के तो हमरो देख ई बात हमरो मालूम नहीं रहे हम कहिए

हगे हगे मौगे हगे ये लाज भी तोरा कोने कतर में ना लगी जाऊ आई कोने कतर में ना लगू चुकी जे नहीं अपने से तेरे तो दूसरा के बनावे छी आ बूढ़ बाबू के जे हमरा हमरा जे पेड़ ने चले सुनो ए, बाबू ए, हो तोरा बाप मतारी यह संस्कार सिखल को आय बूढ़ ससुर से घर वाला से काम करबी छा आय अब माथा दुखाई के दर्द होई के बहना करी छा

सिखला बढ़िया से चिकने बात तो कह चुप! कनी चिकन बात तू कहै छै के पूरा हम आ बाबू तोर खार होके तोर सब कारनामा सुन लियो गई के केहन थुथुर से गई तब कहै छी बाबू कि मौगी के नाक डाले से गू खैते एकदम, एकदम। ये नहीं एने मौगी गू खा ले चाही है काका केहन बात बजै छथिन कते निमन तऽ कहल कि दीदी आइ एते निमन बुद्धि देलक भरि दिन हम मरि मरि के काम करैत रहै छी तऽ बड नीक आइ देखले

तोरा जे घूमे छी घरे घरे गावे गावे आय आज कथी कर छी तू हमरा जे भूख लागल से केना दिखाई लागी तोर बाप देत वाइन के हे हे हे हे कनिया तोरा हम खराब बुद्धि सिखेलियो का कि नीके बुद्धि सिखेलियो का कुछो खराब नहीं सिखल के ये बुद्धि सीखी छ तो आय कथी कथी बोल छी तू के आय चल त घरे चल ना घरे तोरा जा हो ना तोरा कहिया ना चल की कर छी आय लदो लदो बौआ मौगी हम हाथ के मात्रा छोट छियै और बुद्धि बड़ी तेज चली बुझली कि नहीं एके बजे में राज तब हम आओ भैया तोरा कह दू छ अपन घर बारी नहीं समरे तकर नाच के रखा रसरी में कह दू छ आ दोसर के घर जे फोड़तो ना तो बुझिया अपना बारे में अरे बबुआ तो तू अपनो भंसिया के हमरा घरे नहीं आबे दिया ही कटने रहिए

एक रस्ता गे तू जरना छी काट दे छी बार बार सर देखली देखलो देखलो अभी तक तू घर पर सुना बाबू हम अब न जाने से ए मौकी के हम बैग देख लगे एकरा पठाबे छी नहीं रहा न तो पेड़ देतो ओए ना तो हम ही तू खाना बनो जा ई नहीं हो रहती तो हमरे तोरा बनबे पड़तो रे से काम नहीं कर बुद्धि सिखावे नहीं नहीं हम न देखो हम